Helo Iddon. Hei Paul.
Sut o ti?
Dwi'n iawn, diolch eitha.
Champion, diolch, dy tad. Um, Wel, ti'n chwarae o'r i Gynarfon o'n, sy'n mynd hynna'n teimlo? Dim yn teimlo gret. O'r diwedd, sa lot yn dweud mae'n siŵr, ia. Dwi'n gwybod bod yr er clwb oedd Iwan a Gert sy'n trio gael chdi. Um, um, o, dwi'n siŵr, tair pedair blynedd o'n da ni fod ar ôl chdi, dwi'n meddwl. O, fra, mae'n siŵr. Um, be sydd wedi chdi, um, be sydd wedi chdi ddod ato ni tro yma? Efo Iwan, dwi'n meddwl oedd port, so, gan ei lot o ffrindiau, o'n i reid newydd yna, ac o'n i eisiau trio pwysio'r clwb lleol o gynnau yn ôl i fyny felly. A wedyn pryd oedd Urge, on, oedd y pardan yn disgwyl ac tywod, o'n i'n methu rhoi 100% commitment i ddiad y gynnau, so o'n i'n meddwl sa well aros i ffwr. Yeah.
Ac blwyddyn wedyn, o'n i ganol nid tu fyny, o'n yna lot o stres, so mm-hmm. na wwan dwi'n meddwl, to bod dim di setlo, yr ogyn bach yn ddau oed mis nesa. So dwi'n meddwl uh, wwan di'r amser. Gret, gret. Um, o, da ni falch iawn o gael chdi ys bob pla, da ni'n meddwl lle fydd iddo yn dod draw a ti'n fawr uh, fel wyt ti. Um, Ydy'r ffaith bod chdi wedi gweld hogia fel um, Cai a Brats a Griff John um, wedi wneud y step i fyny, di hynna di, di helpu chdi wneud y penderfyniad hefyd? Do, chydig bach, yndi. I jyst i gweld, to, maen nhw'n gallu neud o. A i, i fi'n hun gweld, to, fe drai neud os mae'r ogian yn chwarae mor dda na de. Ie. Yeah. Do, Griff, dwi wedi chwarae efo Griff yn aml yn cefn, a to, gyda ni record da yn defens o'n gilydd, so gobeithio drwy'r hynna gair ymlaen. Ac um, dwi'n dwi dall na Defender, wyt ti fel arfer, Defender, um, ti wedi bod yn chwarae i Pods, ond wedi wedi chwarae'n ganol cae fyd? Do, Priel Fish, efo penni yn o'n i'n chwarae ganol cae. Do, am pac i gem, nes i chwarae mynd i ffrynt iddo fo. Ie. Yeah.
So, dyna dwi'n... Ffrynt?
Do, nes i chwarae dipyn o gem, nes i penni yn fyny ffrynt. O, mae bris di gadon i o'n sef, lle gyda jams yna le. um, Iawn, so ti'n nabod Fish, um, wyt ti'n nabod Hugh?
Na, dwi'm yn nabod Huw. Dwi 'di chwarae yn erbyn o efo Port yn gefn drwyt o blaen. Ie. Yeah. Ond hwnna 'di'r unig dra- adeg dwi 'di dod ar ei ddraws o rili. Ie. Yeah.
O, na fo. Mae o'n, um, ia, dwi'n siŵr gyd i, gyd i hwyl, mae o'n, mae'n brofiadol o'n adwy ac wedi bod yn chwyddiannu, so da ni'n gyd yn excited. So, bod, beth yeah. yma, wedi eich rogia, a da ni'n sôn dyna Brats a Cai a, a Griff, ond sy'n bod yn arall yn y clwb? Wel, dwi'n abod, ti'n dwi'n abod Nathan, dwi'n abod Daz, ti'n dwi'n abod dipyn o'n nhw, de. Ie. Yeah.
Oh, no. A dyn byw ti'n meddwl, uh, fe ti di ddod i'r clwb i ddim? Um, bach o speed yn gefn, lle mae Griff i weld i bach o slo. Dwi'n licio fi ddeud hynna, dwi'n fo. Dwi'n siŵr fydd wrth i fo, gweld hwnna. Dwi'n gorau warchod am bach oed o blaen, so. Dwi'n byd newydd.
a wedyn, beth ti'n disgwyl o'r Welsh Prem?
Uh, be dwi'n watcho? Dwi'n watcho lot o games. Ie. Yeah.
Na i weld dipyn gynt, gem dipyn ffastiach, so... Eich yeah. gymryd o dipyn i adjustio i'r speed o'r gem, eich. Ie. Yeah. A ti'n mynd i weld lot mwy fast a taclus a... Eich dos am gymaint o o le i gael error, ti'n mynd? Ie, yeah, na chdi, ie. Yeah, Dwi'n Dwi ddim get away efo rei pethau sy'ch chi'n gael yn y Leagues East, e.
Be wyt ti'n gwybod o'r tîm um, yn Gynarfon iddo?
Mae yna lot o pes fyny ffrynt. T'mo' ers i ni chwarae'n erbyn nhw t'mo' oedden ni'n gael dal allan efo pes. Yeah.
A efo'r tîm ma'n ei weld bod pob y fath o togetherness da yna. So t'mo' ma' pob eisiau hynna mewn tîm de. Yeah. So mae'n gallu cario chdi drwy gêm weithiau ac a pryd ti'n stryglo ma'r togetherness pob yn tynnu at ei gilydd.
Yndi, yndi. Yndi, mae hogiau'n reit, reit agos i gilydd, dwi'n meddwl. Mae hynny'n rhywbeth sydd wedi dod â ni trwy ambell i gem, dwi'n siwr. Um, a wedyn, yn ola, de, um, sgyn ti'n eca sy'n rhaid i'r cofio am i?
Gobeithio iddyn nhw tu ôl fi, a Ydy rhoi daclo neu ddau da, dwi'n nhw godi off i seti.
Da ni licio tacls yn yr ôl. Gret, dwi'n meddwl bod ni gyd o'r clwb yn croesawu chdi. i'r ofal. Um, edrych ymlaen i chdi yn y Cris Melin. Da, fi'n hefyd.
Diolch i chdi.
Diolch, Paul. Diolch.